Bore da, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n ddiogel. Wel dros y pythefnos nesa, rydw i wedi penderfynu bydd e'n neis cael stori ar ein sianel YouTube ni sydd yn addas i blant ar top yr adran iau. Felly os ych chi'n flynyddoedd pedwar, pump neu chwech, mae'r stori yma i chi. Falle bydd plant ifancach yn mwynhau'r stori hefyd. Dyma un o'r cyfresau roeddwn i yn mwynhau mwya pan o'n i yn ifanc. cyfres Gari Tryfan, a'r llyfr rwy'n mynd i ddarllen yw Gari Tryfan yn erbyn Dominws Gama. Penod 1, Dominws Gama. Pan oedd Elen yn troi'r allwedd yng nghlo drws y swyddfa, clywodd gloch y ffôn yn canu. Brysiodd heibio i'w ystafell ei hun, heb oedi i dynnu het a'i menig, ac aeth ar ei hunion at ddesg y ditectif. Cododd y dderbynnydd ag un llaw ac â'r llaw arall pwysodd y botwm oedd yn cysylltu'r ffôn â'r recordydd a fuasai'n codi'r holl neges ar dâp. Swyddfa Gari Tryfan, Elen yn siarad, meddai, gan rhyw hanner dyfalu p'un ai llais dyn ai llais dynes fyddai'n dod o'r pen arall. Y tro yma fe gafodd syndod. Yn lle llais dynol, res o dapiadau y glywodd, rai'n fyr A rain hwy! Wedi'r foment gyntaf o ffwdan, fe ddeallodd mai neges mewn cod môr syd oedd, yr un math o negeseuon ag y byddai llongau'n eu hanfon, ond bod y rheini'n teithio ar donfedd radio, a rain ar hyd gwifrau ffôn! Yn anffodus, doedd gan Elen fawr o grâp ar ddehongli arwyddion Morse. Nid fo gwahaniaeth ganddi am hynny, gan fod y recordydd yn codi'r cyfan ar y tâp erbyn y deuai'r Ditectif neu Alec ei ffrind at ei gwaith. Er hynny, Teimlai rhyw fymryn o arswyd wrth wrando ar y ffrwd amhersonol yma yn y marllwys uwch lyst. Yr oedd rhywbeth yn fygythiol yn y ffordd ddieth yr yma o lefaru. Yn sydyn, aeth y gwifrau'n fud. Daliodd hithau i glusfeinio am funud, yn y gobaith y daliai rhyw sŵn dynol o'r pen arall, ond y cyfan a ddaeth oedd y chwyrnelli mecanyddol sy'n arwyddo roi y derbynnydd i lawr. Aeth i'w swyddfa'i hun i ddechrau ar y swp o lythyrau a a ddaethai trwy'r post y bore hwnnw. Ond cyn iddi agor y llythyr cyntaf, clywodd sŵn traed Alec yn ei sodli hi i fyny'r grisiau o'r stryd. Edrychodd ar ei watsh oddi ar ei garddwrn a gweld ei bod hi'n bum munud wedi wyth. Mister Alexander Maximilian Jones! gwaeddodd, pan oedd y llanc yn agosáu. Gaf i'ch atgoffa chi, taw am wyth o'r gloch y byddwn ni'n dechrau gweithio yn y swyddfa yma? Safodd Alec wrth y drws ac edrychodd yntau ar ei watsh. Clyw siwgr, meddai. Rorw dan a siar darddwrn dim ond llond sosban o ddŵr berwedig a berwau am awr neu ddwy. Mae rwan yn wyth o gloch i'r bechwync. Os na rhywbeth o bwys yn yr epistola yna? Dere gwboi, meddai hithe, gan godi. Mae na neges mewn cod yn dy aros di ar y tâp yn stafell Mister Tryfan. Cod? meddai Alec yn glustia i gyd. Cod o ba fath? Cod Morse, ddwedwn ni, atebodd Elen, yn mynd yn ôl i'r brif swyddfa at y peiriant recordio. Papur a phensil! Fydd yn barod i gymryd y llythrennau i lawr, meddai Ynte, tra'n ail-osod y recordydd. Wyt ti'n barod? Bant a fi! atebodd hithau, a phwysodd Alec y botwm i beri i'r peiriant ddweud ei neges. Daeth y tapiadau allan yn rhes ddi-baid, a throdd Ynte'r gwahanol synau'n lythrennau i Elen i taro ar y papur. Y, i, s, y, P, I, A, i bedol, ll, y, g, a, dy, y, r, h, a, i bedol, l. Fi sy pia llyged yr haul. Beth ar y ddaear mae'n ei olygu? methodd Elen a pheidio torri ar ei draws, cododd Alec ei ddwrn arni i'w diwstewyd. C, a, d, w, e, dy, g, a, r, i, ty, r, y, w, a, n, DRAU. Cadwed garu tryfan draw! Mynnodd Elen ymyrryd wedyn, O s y w a m a r b e d b y w y d y g r o t e m. O! Mam fach, fi yw honno! Ond aeth Alec ymlaen, heb gymryd sylw ohoni. D o m i n w s g a m a. Ond Alec ei hun oedd wedi cael braw y tro yma. Arogl Ganan, Dominus Gama! meddai. Y cradur hwnnw eto, a ninna'n meddwl ei fod o o a'i griw wedi rhoi'r ffidl yn y to ers talwm! Darllen y neges i gyd eto, siwgwr? Alla i ddim. Mae nwylo'n crynu gormod, meddai'r eneth a'i wyneb mor wyn â llien. Er fod y llais, rwyt ti'n darllen, o dwpsen, nid er fod y ddwylo, atefodd y llanc, gan gipio'r papur oddi arni a'i ddarllen. Fi sy pia llygad yr haul, cadwed gar i tryfan draw os yw am arbed bywyd y groten, Dominws gama. Rhoddodd y papur ar y ddesg a thynnodd ei fysedd trwy'i wallt coch. Roedd y wên fawr arferol wedi mynd oddi ar ei wyneb bochgoch. Be ar y ddaear ydi llygad yr haul? Enw rhyw em drudfawr neu rhyw berl gwerthfawr, reit siŵr, meddai. Y tade pereren! Pa ots am hynny! Pwy yw'r Dominws Gama 'ma sy'n beiddio herio Mister Tryfan a bygwth fy mywyd i 'r un pryd? Hwnnw yw'r cwestiwn bychan. Beth? Wyddost ti ddim pwy ydi Dominws Gama, groten? Sôn am hignorans, tawn i'n smecs. Hwnnw ydi'r archdroseddwr! Fo ydi brenin y drwgweithredwyr i gyd. Be ti'n feddwl, rhyw fath o maffia ife? Ie, ond efo hyn o wahaniaeth, lle mae'r mafiosi yn twyllo wrth y miloedd, mae'r gân ma'n lladrata gwerth miliynau. O mam fach, beth ydw i wedi wneud iddo fe, pam mae fy fy mygwth i, gofynnodd Elen yn crynu drosti erbyn hyn. A mai dyna'r ffordd o i rybuddio Gari i beidio gymyryd! Gari, ti'n deall, ydy'r unig un hyd yma sy wedi medru rhoi sbroc yn olwyn y gân 'ma. Dim ond fo sydd wedi llwyddo i rwystro rai o gynllwynion y criw, ond mi oeddwn ni'n meddwl ein bod ni wedi rhoi'r farwol iddo fo y tro dwethaf, ond mae'n amlwg fod 'na saith bywyd cath yn y mwnci. Mi gaiff Gary sioc fwya' ei fywyd pan wel o hyn. Ble mae o? gyda llaw. Mae'n hanner awr wedi wyth! Edrychodd y ddau ar ei gilydd. Dyw e byth yn arfer bod yn hwyr fel hyn, meddai Elen, a'i phryder yn amlwg. Mae'n well ni ffonio'r tŷ, cytunodd Ffranc ac estyn ei law at y ffôn, ond cyn iddo ei gyffwrdd, gwrandaodd am eiliad. Da wa fod wedi cyrraedd, meddai. Mi fuaswn i'n nabod sŵn y Maserati yng nghanol traffig Piccadilly fawr ei hun. Y Maserati pwerus chwim oedd eilun mawr Alec, ac eistedd y tu ôl i'w olwyn yn gwibio ar hyd y ffyrdd, boed hwy'n geimion neu'n union, oedd ei baradwys. Fe bigwn i nes un traed Mister Trefarn yng nghanol tyrfa Parc yr Arfe ar ddydd gêm ryngwladol, meddai'r eneth wrth glywed y ditectif yn dod i fyny y grisiau o'r stryd. Bore da, Elen, meddai Trefarn a chroesi'n syth at Aleg. Shwt est ti 'ma bore 'ma? Ffordd ti'n meddwl does i, ar y beic newydd wrth gwrs. O' ti'n disgwyl i mi brynu beic rasio efe saith gêr arno fo, heb i mi roi cynnig i weld mewn sawl munud y down ni o'r tŷ i'r swyddfa 'ma ar hyd y strydoedd cefn? Wyt ti ddim am ofyn sawl munud fi, fi, mi? Yr hyn rydw i am i ofyn i ti ydy, pam aflwydd roeddet ti'n gollwng y gwynt o olwynion y car cyn cychwyn? meddai, meddai gyfaill. Edrychodd Alec yn hurt arno. Am be ti'n siarad, boio? Gollwng y gwynt o Maserati, ddwedest ti? Ie, o'r bedair olwyn. Beth? Gwelodd y ddau gyda'i gilydd mewn syndod. Mi fu'n rhaid i mi roi gwynt ynddyn nhw gyd. Mi gymerais i taw un o dy driciau dwl di oedd e. Fe gredais i am funud fod y gama wedi wedi atgyfodi. Dyna'r math o beth fydde fe'n ei wneud i'n rhybuddio ni slawer dydd, os wyt ti'n cofio. Be sy'n bod? gofynnodd wrth weld y ddau yn edrych ar ei gilydd mewn rhyfeddod. Estynnodd Alec y darn papur iddo. Tra roeddet ti'n chwythu'r olwynion, mi oedd y neges yna dros y ffôn mewn mors. Meddai, Darllenodd Gari'r ysgrifen. Byth o'r fan! Mae wedi atgyfodi! meddai. Eto edrychodd y tri o un i'r llall mewn mudandod syn. Elen oedd y cyntaf i dorri'r distawrwydd trwy awgrymu mai rhywun arall yn ceisio dynwared Dominws Gama a anfonodd y rhybudd. Ond ysgwyd eu pennau a wnaeth y ddau ddyn. Ni wyddai neb arall mai mewn cod Morse yr arferai'r archleidr anfon ei negeseuon. Pam oedd e'n gwneud hynny? holodd yr eneth. Rhag i chi nabod ei lais e, ife? Falle hynny, eglurodd Tryfan, neu falle rhag i ni wybod p'un ai dyn ai dynes yw e. Agorodd llygad Elen led y pen wrth i glywed yr awgrym y gallai'r fath anghenfil fod yn ddynes, ond cyn iddi roi ei phrotest mewn geiriau, taflodd Alec ei gwestiwn i'r sgwrs. Be am y perl 'ma, mae o'n bygwth i ddwyn? Glywes di amdano ryw dro Gari? Llygad yr haul! Nage perl yw e fachan, darllen yw e, gan Holstein, darllen mewn olew. Tawn i'n smecs, rwyt ti'n iawn, cytunodd Efren. Wyt ti'n cofio, Elen? Fe ddiflannodd o ryw galeri yn Llunden dair neu bedair blynedd yn ôl. Ie, o'r Continental Arts, ychwanegodd y Detectif. Hanner munud, gweddiodd Elen. Esgusodwch fy rhafwch chi, ond, os yw'r pictiwr wedi'i ddwged eisioes, beth yn gwmws mae'r bachan gama yma'n eisio ddweud wrthon ni? Dyw hynny, mae arna i ofn, yn ddim ond rhan gyntaf y dirgelwch sydd ynglŷn â llygad yr haul, meddai Gary. Yn fuan wedi'r llun gael ei ladrata o'r galeri yn Llundain, fe gynigiwyd ei werthu e yn Efrog Newydd i ddyn oedd yn delio mewn darluniau cain yn breifat. Mae'n hen gêm, meddai Alec. Dwgir trysorau yng ngwledydd Ewrop, a'u gwerthu nhw'n ddistaw bach i ryw filiynydd neu'i gilydd dros y dŵr yn America. Mae rhein i'n barod i brynu unrhyw drysor hynafol am unrhyw bris bron. Ond weithiodd hi ddim y tro yma, meddai Tryfan. Fe fynnodd hwn gael arbenigwr i archwilio'r llun ac fe ganfu hwnnw ddau beth amdano. Wel, mae copi o dde, awgrymodd Elen. Nag efe oedd y darlun a gymerwyd o'r galeri yn Llundain? Go dda, Elen, canmolodd Tryfan. Mae hanner y gwir 'da chi. Heb unrhyw amheuaeth, hwn oedd y darlun a ladratrwyd o'r Continental Art Gallery yn Llundain, ond heb unrhyw amheuaeth hefyd, ffêc oedd e. Er ei fod e'n ryfeddol o debyg i'r gwaith gwreiddiol o law Holstein, rhywun arall oedd wedi'i wneud e. Huw Jones Ned, meddai Alec. Wyt ti'n deud mai copi oedd hwnnw oedd yn y galeri? Ie, copi oedd e. Roedd rhywun wedi dwgyd yr un gwreiddiol ac wedi dodi'r papur yn ei le ar fur y galeri. Ond pwy? A phryd? holodd Helen. Dyna'r ail ddirgelwch, meddai'r Ditectif, ond dyna'r peth cyntaf y bydd yn rhaid i ni ei ganfod, gan ei bod yn amlwg fod y gam yn gwybod yr ateb yn barod. Ac yn cymryd yn ganiataol ein bod ninnau'n gwybod yn lle mae'r llun, ychwanegodd Alec. Petai o ddim yn credu hynny, fe asai o ddim wedi trafferthu i anfon y rhybudd 'ma. Diolch byth, meddai Elen, a gollwng ei hun i gadair mewn gollyngdod. Diolch am beth, gofynnodd y ddau ddyn. Am ein hignorans, atebodd hithe. Diolch nad ydyn ni'n gwybod dim am y darlun ryfedd 'ma, ddweda i, mae mywyd i'n ddiogel am sbel an eto. Edrychodd Gary Trevor narni am ennyd. Oes ofn arnoch chi, Elen? gofynnodd. Ofn? Dw i ddim yn deimlo'n cysurus iawn i feddwl fod rhywun na w- ŵyr neb, p'un ai dyn ai menyw yw e'n mynd i'ch lladd chi, Mister Trevan. Elen fach, meddai Alec, tasai holl ellylltion y Fall ar d'ôl di, mi ofala Gari a fi na chaen nhw ddim cymaint a chyffwrdd blaen ei bysedd yn Otti Cyw. I'r gad, bois! Be di'r cam gyntaf, Gaffer? Pen uchaf Cwm Tawe, dyna lle cyntaf. Pam fano? I ganu triawd i buarth a mafiliwn Madam Patti a ngwraig y nos i weld awr gama yno i wrando arnon ni, gofynnodd Alec. i gwrdd â Northen, Northen, o'r enw Samuel Pierce. Mae'n byw yno gyda'i ferch. Fe oedd pennaeth y Continental Gallery pan ddiflannodd y darlun. Un o'r gogs yw e! Sdim rhyfedd ei fod e wedi bod mor slow te, meddai Elen, yn methu â gwrthod cyfle i bigo'r alec oedd yn ogleddwr. Ond anwybyddu'r ergyd a wnaeth hwnnw tro 'ma. Be ddigwyddodd iddo fe? Cadw'r hwy am fod mor flêr, gofynnodd Gary, gofynnodd i Gary. Ymddeol, atebodd hwnnw. Wn i ddim faint o bwysau fu arno fe i wneud hynny ond fe gawn wybod ganddo fe'i hunain gyda hyn. Pawb yn barod i ni gychwyn? Ydych chi am i mi ddod, Mister Trevan? holodd yr eneth. Dyna fydd fwyaf diogel, atebydd y Ditectif. O'r tade pererin! sibrynodd hithau wrthi'i hun wrth ddilyn y ddau i lawr y grisiau.